איך וואלט אים געוואלט מיין ארבעטארער זאלן מיך מער רעספעקט און מיין באבוב זאל מער קוקן אויף מיר,

מען דארף נישט רעדן צו די אייבישטער אין וואלד, די וועלט קוקט עפעס אן, אוי רעדן צו די אייבישטער, די ברסלב'ע גייען אין וואלד, די וואלד, דארף נישט קיין וואלד, די גאנצע וועלט איז ביי מיר א וואלד, איך קען זיצן אין מיין שיינע קאר און דארט רעדן צו די אייבישטער, איך קען ליגן ביי מיר אין מיין באקוועמע בעט און דארט רעדן צו די אייבישטער.

רבונו של עולם העלף מיך ארויס ס'קומט צו דא פרויען העלף מיך איך זאל נישט קוקן אויף זיי איך זאג דיר דא אזוי איידל פארשטייסט דיך ווייל איך קען דיך שוין נאכן צו זאגן אז איך רעד מיאוס אבער פארן אייבערשטן האסטו זאגן פונקטליך וואס דו ווילסט אים זאגן פארן אייבערשטן ביים אייבערשטן איז נישטא קיין ניבול פה דאס זאג איך ענק אייביג נאכאמאל און נאכאמאל ביים אייבערשטן צום אייבערשטן זאלסטו רעדן דיין גאנצע אמת זאלסט זאגן פונקטליך פארן אייבערשטן וואס דו ווילסט טון און וואס דו טראכסט א גאנצן טאג וואס ער איז שמוץ און וואס דו ביסט צום אייבערשטן זאלסטו רעדן מיט א אמת מענטשן טאר מען נישט רעדן מענטשן טאר מען נישט טאר מען נישט רעדן און די חזל זאגן מסכת ברכות א מענטש פארציילט זיינע עבירות פאר א צווייטן מענטש איז א מחיצה ווייל עס איז פנים ער ווייסט עס האט נישט קיין בושה ווייל ס'שטייט א פסוק אשרי נשיא פשע כי שיא חטא וואויל פאר די מענטש וואס וואס באהאלט זיינע עבירות נישט פון די אייבערשטער א מענטש איך גיי גיי גיי דיר זאגן וואס איך וויל טון אבער פארן אייבערשטן פארצייל איך רבונו של עולם ס'ברענט מיר די יצר הרע וואס זאל איך טון העלף מיר ארויס דאס איז דאך אזא מתנה די זאך פון רעדן צו די אייבערשטער און אויף איינער מאכט חוזק זאלסטו ווערן צופאלן פון דעם. גיי ווייטער אן, רעד צו די אייבערשטער, רעד זיך אויס די הארץ צו די אייבערשטער, ליגסט אין בעט, אסאך בחורים פארציילן מיר זיי קענען נישט איינשלאפן ביינאכט, ס'קומט אים אריין שווארצע שווארצע ספאטס, וואוי וואס ער געהאט אין זיין לעבן, פלאפס, בזיונות, שפיכת דמים, וואו. צוקאכט אים אין די בזיונות, ער הייבט זיך אן צו דערמאנען, ער ווערט רויט פאר בושות, דער האט מיך אזוי אריינגעפליקט, דארט האב איך געהאט אזא דורכפאל, דער חבר האט מיך אזוי אויסגעפויקט, כ'האב געמיינט כ'האב א גוטע חבר, כ'האב אים אלעס פארציילט, און איין טאג האט ער מיך באוואשן אין בית מדרש, ווי בין איך געווען? רעד צו די אייבערשטער, דאס פילן ווי ס'גייט צו פון דיר אראפ א שווערע א שווערע שטיין, האסט א צרה אויפן קאפ, איינער האט צוטון מיט קינדער, איינער האט צוטון מיט א ווייב, איינער האט צוטון מיט משפחה, רעד צו די אייבערשטער, אויף אידיש, פלעין אידיש, אין אידיש איז דא א סעינג, צו בארשט דארף מען נישט קיין ציין. כ'ווייס וואס דאס מיינט, עס זענען די אלטע אידן האבן נישט קיין ציין, וואס עסן זיי? בארשט מיט מיט מיט מיט פאטעיטאס אינעווענדיג, ס'קאכט זיך לאנג, דארף נישט קיין ציין, מען קען עס צוקייען מיט די גאם, דאס קען איך עסן, צו בארשט דארף מען נישט קיין ציין, צו רעדן צו די אייבערשטער דארף מען גארנישט, כ'רעד צו די אייבערשטער. וויאזוי רעדט מען צו די אייבערשטער? מ'דארף א וואלד? מ'דארף א גארטל? מ'דארף יעצט א שול? גארנישט! רעד צו די אייבערשטער, רבונו של עולם, האסט נישט וואס צו רעדן? זאג אים די ווערטער, רבונו של עולם, איך וויל רעדן צו דיר, איך האב נישט וואס צו רעדן צו דיר, איך בין אזוי צעבראכן, איך בין אזוי צעמישט, איך בין אזוי מבולבל, איך קען צו דיר נישט רעדן, איך האב א ים מיט צרות, איך ווייס נישט ווי אנצוהייבן. כ'בין אזוי צובראכן, העלף מיר! העלף מיר! געב מיר גוטע דיבורים, געב מיר גוטע ווערטער איך זאל קענען רעדן צו דיר. און אזוי אין יעדע פרט ופרט. ביסט שולדיג חובות, איינער קאלט דיך אן, נו, אדער ער קאלט דיך, דו ווילסט נישט אויפהייבן, דו מאכסט אז ער זאל נישט פרעגן, בוא, זאג ארויס א תפלה, בונו של עולם, וואס טו איך מיט דעם בעל חוב, איך בין אים שולדיג געלט. עפענסט די פאסט קעסטל, הייבסט אן ציילן די בילס, בונו של עולם, וואס טו איך מיט דעם, בונו של עולם, וואס טו איך מיט דעם. קליינע תפילות, מ'מיינט אסאך ווען מ'דארף רעדן, מ'דארף רעדן צו די אייבערשטער, און נאכדעם טוט מען נישט גארנישט, שטייט אין אין אין אין דא א פסוק אל תצדק הרבה, ווער קען די פסוק אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה, וואס די וואס די המשך, זאלסט נישט טון קיין סאך גוטס און זאלסט נישט טון קיין סאך שלעכטס, ווי קומט איינס צום צווייטן, זאגט ר' נתן די אלע מענטשן וואס פאר וואס טוט א מענטש שלעכטס, ווייל ער וויל ער וויל זיין די גרעסטע יעצט,

אסאך מאל א מענטש וויל טון אזוי סאך, טוט ער נישט גארנישט. רעד צו די אייבישטער, רעד צו די אייבישטער יעדע ווארט, בפרט ווען א מענטש טענה'ט זיך אויס מיט די אייבישטער. אין זוהר הקדוש פרשת בלק, אין זוהר הקדוש פרשת בלק, רבי נתן ברענגט עס אראפ, מהרש ברענגט עס אראפ, מהרש רעדט זייער אסאך פון די זוהר,